Rydyn ni'n gwybod, pan fyddwch chi'n sâl, gall y byd fod yn lle anodd. Os oes moddion neu driniaeth ar gael, bydd gennych obaith. Ond, os nad yw ar gael ar y gwasanaeth iechyd gwladol, gall hynny newid pethau. Rydych chi'n ganolog i bopeth wnawn ni. Ni yw Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru gyfan. Rydyn ni'n rhoi cyngor i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar bresgripsiynau a'r defnydd o feddygyniaethau yng Nghymru. Os ydych chi'n edrych am feddygyniaeth newydd, gall y ffilm hon eich helpu i ddeall sut i gael gafael arnyn nhw. Bob blwyddyn mae eich bwrdd iechyd yn gwneud penderfyniadau anodd am sut i ariannu'r galw cynyddol am ofal iechyd. Y flaenoriaeth yw'r triniaethau sy'n gallu gwella ansawdd bywyd ac sy'n werth da am arian. Nid yw'n syndod ei bod yn fwy anodd cael meddyginiaethau drud iawn neu rai sydd heb eu profi. Felly, beth ellwch chi i'w wneud? Siaradwch â'ch meddyg yn gyntaf. Dylai fod gan bob bwrdd iechyd restr y fformiwlau neu feddyginiaethau y gall eich meddyg neu ymarferydd gofal iechyd eu rhoi. Os yw ar y rhestr, a'i bod yn addas, mae'n syml. Os na, Ble ddylech chi edrych nesaf? Os yw meddyginiaeth newydd wedi cael ei gwerthuso a'i chymeradwyo gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, NICE, neu gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru, AWMSG, dylai fod ar gael gan eich bwrdd iechyd yn fuan ar ôl cyhoeddi'r cyngor. Ni fyddai AWMSG fel rheol yn gwerthuso meddygyniaeth os yw naill eisioes wedi, neu ar fin gwneud hynny. Ond, weithiau, gall penderfyniad cynnar gan AWMSG olygu bod y feddygyniaeth ar gael yng Nghymru yn fuan iawn. Os ydych am i AWMSG ystyried eich barn chi am feddygyniaeth newydd, ffoniwch nhw. neu ewch i'r wefan i roi gwybod iddyn nhw. Mae'r rhan fwyaf o'i gwerthusiadau ar gael i'r cyhoedd i chi eu gweld. Gallech hefyd fod yn rhan o'r Grŵp Diddordeb Cleifion a'r Cyhoedd, sy'n cynnwys cleifion, gofalwyr a grwpiau cymorth cleifion, gan rannu gwybodaeth a phrofiadau i annog cleifion i gymryd rhan a deall. Mae'n cwrdd dair neu bedair gwaith y flwyddyn yng Nghaerdydd a byddai'n braf cwrdd â chi. Mae angen dull gwahanol o werthuso rhai meddygyniaethau. Fel arfer, os yw'n glefyd neu gyflwr prin, fe'i gelwir yn gyflyrau amddifad neu amddifad iawn, lle nad oes llawer o dystiolaeth i wneud penderfyniad. Dyma pam mae eich profiadau a'ch barn chi fel claf neu ofalwr yn werthfawr iawn. Dychmygwch pe bai cwmni fferyllol yn datblygu meddygyniaeth newydd o ddiddordeb i chi. Mae newydd gael ei thrwyddedu, ond y cwmni heb wneud cais i'w defnyddio yng Nghymru. Os nad yw'r cwmni'n gwneud cais i'w gwerthuso o fewn yr amserlen, mae hysbysiad heb ei gymeradwyo yn ymddangos ar wefan AWMSG, ac efallai na fydd modd cael gafael ar y driniaeth yn hawdd. Os oes digon o gleifion fel chi, yn dangos diddordeb mewn meddygyniaeth o'r fath, byddwn yn annog y cwmni fferyllol i weithio gyda ni neu NICE i wneud penderfyniad. Os ydych eisiau meddygyniaeth sydd ddim ar gael, yna gall eich meddyg wneud cais cyllido claf unigol i'ch bwrdd iechyd. Mae'r cyfan yn dibynnu a fyddwch chi'n debygol o gael mantais glinigol sylweddol a'i bod yn werth da am arian. Os caiff sawl cais cyllido claf unigol eu cyflwyno ar gyfer yr un feddigyniaeth, yna falle caiff ei ystyried am yr hyn a elwir yn benderfyniad Cymru'n un. Er mwyn i hyn ddigwydd, ni fydd cyngor wedi'i gyhoeddi, neu nid yw'r feddigyniaeth wedi'i thrwyddedu, neu mae'n cael ei defnyddio'n all-drwydded ar gyfer rhywbeth gwahanol. Bydd panel o arbenigwyr ac yna'r Prif Weithredwyr yn asesu'r feddygyniaeth ac yn penderfynu a ddylai fod ar gael i grŵp o gleifion cymwys. Os yw'n benderfyniad ie neu na, gwneir yr un penderfyniad gan bob bwrdd. Ni ddefnyddir y broses Cymru Min yn aml iawn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan. Weithiau, mae cwmnïau fferyllol yn cynnwys cleifion mewn treialon clinigol. Gall hon fod yn ffordd o gael gafael ar feddygyniaeth sydd ddim ar gael ar Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Mae rhai cwmnïau hefyd yn cynnig cynlluniau yn uniongyrchol i'r byrddau iechyd. Rydym ar hyn o bryd yn edrych i weld sut y gallai cynlluniau fel hyn fod ar gael i gleifion ledled Cymru. Gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol i chi, er mwyn cael gwybod sut i gael gafael ar y feddygyniaethau newydd. Yn AWTTC, rydym yn ceisio cynnig golau ar ddiwedd y twnnel i chi a'ch teulu. Am ragor o fanylion am y prosesau a'r sefydliadau yn y ffilm hon, ewch i'n gwefan,